Mela, għażiż Tony, Segretarju Parlamentari, għażiża Dottor Deguara, Shadow Minister, hawnhekk kulħadd ħabib tiegħi u allura mhux ħa nkompli nżid fin-nomenklaturi. L-ewwel nett grazzi Tony li stidintni għal din L-attività sabiħa, din hija ċelebrazzjoni li llum daħlet sew fil-kalendarju annwali tagħna. Ċelebrazzjoni ngħid tal-anzjani kollha tagħna. Imma naturalment imbagħad permezz tal nominazzjonijiet li jkun hemm nagħmlu l-mudelli fis-setturi rispettivi. U rrid nifraħlek li komplejt tkabbar dan il-premju sena fuq oħra b'aktar setturi rappreżentati għaliex nemmen li kif għadt tajjeb inti stess hemm ħafna aktar setturi fejn bla dubju ta' xejn insibu l-anzjani tagħna li huma attivi u hija importanti li l-anzjani tagħna jkunu attivi mhux biss għal saħħithom mhux biss għal dak kollu li għandhom x'jagħtu imma wkoll għax kif għalaqt tajjeb inti, pajjiżna għandu tassew bżonnhom. Jekk inħarsu lejn l-aħħar statistika li għandna nsibu li 20 fil-mija tal-popolazzjoni Maltija hija 65 sena 'l fuq. Ġifieri immaġinaw kieku 20 fil-mija tal-popolazzjoni tagħna ma tkun qed tagħmel xejn. Dal-pajjiż kemm kemm ikollu gaps u kemm ikollu nuqqasijiet. Fl-aħħar għaxar snin, qed nitkellmu bejn l-2007 u l-2017, konna fuq quddiem nett fil-iskala tal-anzjanità fuq livell Ewropew. Din hija statistika tal-Eurostat. Jiġifieri bħala pajjiż, filwaqt li l-Ewropa kollha qed tesperjenza dal-fenomenu, ħa ngħidulu fenomenu, ta' ageing population, jiġifieri l-popolazzjoni tagħna qed tixjieħ, Ewropea, imma aħna konna minn ta' quddiem nett f'dan ukoll f'din ħa ngħidu hekk f'dar-ranking. U allura bla dubju ta' xejn huwa tassew għaqli li s-Segretarju Parlamentari qed jagħmel dan dan qed iqiegħed fuq quddiem bħala prijorità il-kwistjoni jew l-issue li għandha x'taqsam mal-anzjanità attiva. Jiena naf li hemm strateġija u pjan fuq l-anzjanità attiva u qegħdin naraw ħafna kambjamenti anke bl-aħħar proġetti li ġew imħabbrin ħalli kemm jista' jkun inżommu l-anzjani tagħna indipendenti imma aktar minn hekk imbagħad li nżommu l-anzjani tagħna li jkunu attivi, li jkomplu jieħdu l-inizjattivi ħalli kemm jista' jkun ikomplu jipparteċipaw fil-ħidmiet li jixtiequ huma imma jkomplu jagħtu sehemhom biex is-soċjetà Maltija tkompli timxi 'l quddiem, tkompli timxi 'l quddiem fi kwalinkwe settur. U allura s-sehem tagħkom, is-sehem tal-anzjani tagħna, dejjem kien valutat, imma jiena ngħid iktar u iktar irridu nkomplu nivvalutawh ħalli nippreżentawh fuq quddiem u l-poplu tagħna kollu jifhem li l-anzjani tagħna huma kontributuri vvalutati f'dal-pajjiż li tant għandu bżonnhom. Jiena ħa nagħmel ningħaqad mal-appell li għamel ukoll is-Segretarju Parlamentari. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr l-esperjenza tagħkom. Dak li għamiltu intom f'ħajjitkom huwa l-pedament li sibna aħna u li fuqu aħna stajna nkomplu nibnu. U nittamaw li nkunu denji daqskom ta' dan il-pajjiż biex 'l ta' warajna inħallulhom pedament aktar b'saħħtu. Naturalment aktar b'saħħtu fuq is-sodizza li ħallejtu intom. imma għandkom ukoll mhux biss il-ħtieġa, pajjiżna għandu l-ħtieġa li intkom tikkontribwixxu bl-attività tagħkom fid-diversità tas-setturi li intkom b'xi mod intkom attivi imma għandna bżonnkom ukoll biex tkomplu ssostnu l-valuri li dejjem mexxew lil dal-ġens tagħna, lil dal-poplu tagħna, lil dan-nazzjon tagħna, il-valuri tas-solidarjetà, il-valuri tal-ġenerożità, il-valuri li jinteressana minn xulxin, il-valuri li jżommuna magħqudin u jiddistingwuna bħala poplu, għaliex illum il-ġenerazzjonijiet ta' tal-lum għandhom ħafna aljenazzjoni u faċli u faċli f'din il f'din l-ġirja ħa ngħidu hekk u kompetizzjoni li l-ħajja tal-lum iġġegħelna ngħixu u aktar u aktar lit-tfal tagħna għandna ċ-ċans li jintesew dawn il-valuri importanti, hemm ċans li jkunu aljenati uliedna u allura l-bżonn tagħkom li tkomplu twasslu l-messaġġ tant importanti li dawn huma valuri li jżommuna flimkien, dawn huma valuri li jagħtuna s-serħan tal-moħħ, dawn huma l-valuri li jagħtu d-dinjità xierqa lill-poplu tagħna u l-komunitajiet rispettivi tagħna Huwa importanti u allura nagħlaq bl-istess appell li għamel Tony, komplu kunu attivi, komplu għamlu ħilitkom, komplu għinu lil dal-poplu tagħna, komplu għamlu dak kollu possibbli biex Malta tagħna tkompli tikber, tissoda, timxi 'l quddiem għall-ġid tagħna llum imma aktar u aktar għat-tfal tagħna għada. Grazzi.
Nirringrazzjaw lill-Eċċellenza Tagħha. Proset Eċċellenza.